Illuminati, Illuminati teri Yezo n'emandwa, nibakikora sacrifice then bagira ngu ki, kibe kityo kigyende kikorre omyoyo. What if eki ekintu eki ekijuma eki muri kuba nimurya ni sacrifice y'okugira ngu egume eba, eba, eba possessingye, ogwo omuzimu guze omunda zanyu guba possessingye ku gurarigye kuba possesinga? Then all the time mutandikye kwitana n'okuryana n'okurogana n'okugira engunga n'okugira omitwe n'okubonabona n'okunyangarira n'okushoberwa n'okushaasha. Nimuza kukimanya muta? You don't have spiritual system omu nsi yaanyu ahabw'okuba timwine Ruhanga waanyu. Kindi kya kabiri, scientific timwine. institution eri ku verifyinga ekintu ekyo. Ku baakuba nibakwata part y'omuntu bakagigaitaho part y'embuzi n'ey'embwa n'ey'ekijangu na ya buri kimwe kyona, bakabi bakabimodifyinga bakabireeta ngu nibabagaburira omubiri gwa Yesu mukabirya, what will be next after ekyo ekintu kya kya kya kya kya Kya kyataaha omu immune zaawe kyakuriramu nikyo ekirikuza kubaho. Tomukuza kuzaara ebiyenje. Ka nitureeba ngu abantu abo bari omu saayansi y'ahaiguru munonga nibabaasa kukwata omuntu bamugaite n'entaama nari n'embuzi bazaare ekikooko ekindi, nimumanya muta abaana baanyu baaba bataka baaba batakabateire omu foomu egyo? Sru ekyo ekijuma eki mutaaha nimurya. Obwire obwingi nimugambisibwa nari nimugamba ebintu bi mutakumanya. Oshanga nyowe ninsherura Yesu Kristo, nyowe ninsherura eiguru, nyowe nkarokoka, nyowe mpikiriire, ninsherura Ruhanga, kumbe nari oriyo nootaaha omu Geihena nari omu mukyeeno ogu otari rigamu ahabwe endagaano ezi ezi waakozire. Tokubaasa nangwa n'obu twakuza omu culture yaitu y'abanyankore nkaanye nk'omunyankore, tokwimuka ori omwana w'omunyankore nari ori omwana w'omuhima nari ori omukazi muto ohingiirwe, okagira oti nyowe naaza kushembera, naaza kurya omuntu, nambwenu ninteerereza nari ningambira abanyankore boona, ninkunga buri munyankore weena. nari karica eyangye, twine abanyankore aba karica nari ab'emiringo mingi. Twine nka karica eyangye, wowe ori aho oshweire oine omukazi waawe, akaimuka akakugira ati, Omukundwa wangye ndiyo ninza kushembera. Mbingye ogwo n'omushezi. Yaaza kurya omuntu, Naiwe ou ori omwana w'omwishiki ori omwana muto, omushaija waawe akakugira ati, Noomanya, ndiyo ninza aha kanisa, ninza kushembera, ninza kurya omubiri gwa Yesu Kristo. Ku araarigye kurya omubiri gwa Yesu Kristo gwahwaho, naiwe naija kukurya, taana nawe? Ogwo n'omushezi. Aah egyo ni culture yangye. Murekye kurya abantu mukabaiha ngu nimuza kureeba Ruhanga. Murirya aha bushezi. Ruhanga tomusherura, Ruhanga tokurya muntu mugyenzi waawe. Naanimbooreka aha kijuma ekyo eki Ruhanga ayotsire naanyoreka nari abacwezi eki bootsire nibangambira aha ekijuma kya rufu, ekijuma ky'obushezi, ekijuma ky'omukyeeno, ekijuma ky'omunyangariro. Ekyo eki mutaahaho ngu nimusherura eiguru, eiguru timukwija kuribona, mugarukire abacwezi abataremwa babaase kubajuuraho ogwo mukyeeno, nibwo murikwija kubaasa kureeba eiguru.